Danya kai. Muka nya. Udah ai entare. Ung Untung kerja sayau ai jua depu nya lima puluh wak setan. Bapa nya baka madai getak madai pagi. Netak ngena geraji bedau bisi tinsu. Tang suba enam taun ke asuh tukang ngambi belanja ke tatau laban din ngambi barang. Nyadi sida tiga tinggal. Iya udah ngakun magang tinggal nya pinjau lima ratus iko ke meri tukui. Enti jual di nangam ina seratus setengah ke tan. Oh, berega mah. Berega.
Tau nyedung ku iya deh nya. Kerja kan. Nyau ngambi barang. Dia ngambi barang tan barang bakal ke sigi nempa ti kerja. Hmm. Angkat. Tiga malam kam nyau pulai udah nya kam angkat ya tadi anang ku ya nganu anak tunggal ngau ku ari tau. Udah untuang te lima ratus ku ya. Ngaya rakal nya maya nelap kanya pebiak ngaya rakal. Enda takut pia guru pun aku tu guru nya amat sai kering. Iya rumah kat dian iya peda aku naran sai empai tu tok mau ditu. Iya tiang lada tiga belah batang senang ke saan nya. Amat kuat nya. Sama enggau kitak kereja nya. Ha enti ukai satu enggau aku. Enda nyamai orang engkah iya. Udah nya tadi nyai akan nyung. Datai ku dia nai nama kita nara ke jauh ra sapa dia kayo pa mayuh eh ku ra. Eh ku ku iya laban iya piti ngai meh ku iya. Nya enti ngai apai ku aku kala barang tu bedau rempa duit kitai ka bedau ambi kena. Suak tu lagi ti enda ku iya.

Te aku kurang kurang sikal parai apai aku nya kai nemu jari apai kami. Sama. Nawa ku hari ni duko datai pia ka. Teng kecil ko kata tenang ku ditu pia. Ama pejam jela mbai ko pitulah kaki ko lo aku melungkah duko nya ngai nyadi endang ari tau. Sama. Enda agi agi nampung ku masa tu peka kapal deka ari ba ka kampung. Nyau ambi bekas ngan mama. Empat malah ku dia apai iya empat. Oh ke empat kali.
Oh okey okey okey. Baru ku engkak
narai akai narai pia pantung mega darai hari dua hari mata hari pia. Dini deh ngabi ka kai.

Oh. Gung tua udah dia perak. Ah udah. Ah perak dia ni. Ya.
Ya kita tanya ukai hari-hari nya. Te bakai ya hari-hari bakai orang tau. Ya mai.
Ama ah, ukai bula misal-misal nya. Amai. Ah, Lain kai ang indo kai. Ule orang masuk. Puh. Ah.
Mal ke gunturnya. Oh, dikah guntur. Ni apa yang naik tu apa yang sama dikah. Aku ngajang nya ambil orang kok. Aaa seribu seh moh amai takal mulia ku tau patu wang iya serang ngasu jani aku tana ngasu anak tau mugi ka pai nya ulih nanchang da nta buka ulih amai
au. Aduh nyau pati orang sigi dia ko udah. Jauh ah. Seduai dia sigi dah janji ka udah tindu nya. Sigi udah ba ya. Ya 15 nya. Tiga gilian pulai masa. Agai rumah patuang alam penyerai. Kena perau. Tahu. Kena ingin perau.
Nama jalai daki pulai berkeputan. Nah, jalai daki. Aku Ka meda bagi ke re entai sapa ke ngulih ke eno orang tangan ka ku tu madi ditu ake dinga dirita ake ya meh malu ahe nya patung nya ketan
ka mung jaku malu udah nya. Nya nan magi aku deh. Ya, utai sembang mah ke enti deh magi nya bampol deh ke bisa nya. Dah mah utai ke bini aku asok pengol deh tinduk. Dah udok tu meh. Pah. Au.
Nya ko kuliah nya. Nya deh ke bulih ke guntur nya. Au. Jadi patung nya bulih ke ngampol ari deh ti. Au. Nya.
Enti enda bulih nya ngayak agi aku. Besai enda ga peminta iya ngena pengampul nya. Kenyie nemu disi pengampul da ke. Aku ga serita berita ngajar ulama enggai luput labuh cuk kara menua sida din ninggang batu.
Sida ditau aku kelabuh din dulu ai sida urang pan napi siba tan bala puna. Saw mai pengampun. Nya ka pintar bedi ku iya. Asih bedi.
Hmm.
Nyaku pulih. Nya mak ku ke ngemal ke. Muji ke aku amat tungal ku nya. Tu sedia nama itu. Tengah metu pukul 12 tengah jaga guntur dalam. Guntur dalam nya yang mana amat tu. Nya mending. Yang nare muari deh.

No tok tarik ati ati tanjung ruat ambil paku. Ati sanu kinta berai tunok kepada aku sanu alu sebut nama reke. Tulung. Sak ku tawar.
Kelan dah baca kelan. Tiga lemai ni haga. Sang ku nya. Udah nya. Munyi yang tadi. Kunyuk dia bisa utai ke bakam sia. Ni, ni niga korang. Oh. Lagi. tunjuk sida punya lalu bacha tu ditu bacha tiga kali
bacha nya bah raun raun inu gas nya suah iya lalu nya ba anak ke patung endok ke bulih beketan maju silih nya ka ngair tu. Aya. Ooh nya ya.
Baka tengiling meh. Ah baka burung tengiling. Nya ngurang rumah kanggu nya. Ina tua rekap babut baku. Ah. Maya reto ya reta dia. Nada ah. ya nyu ramai ngintu burung manyi di senading orang. Ah. Manyi ingap badinding. Danya. Emai ti isai mako aku enam malam tu dak pia iya kitok ku marai aya ku iya dek nyau amai entu burong ku igo bau ku enam malam bisai ngimai aku enggau orang ngintu nya rumah bakang kita tu men ku dia enda enda jauh ari aku bau pintu empat bau empat buntek.

Iya tanyo re babi ditanyo ngeranang aku ngong gira iya berimbai kamu ko iya. Manah iya punya iya. Enda ngamin tu punya endo kunyang nya siko apo ama pandai re iya ko iya. Bro bulik tiga hari narit ba medi anak bujang. Mati. Nya pintu tu buka iya kali ba kerita mati. Akai. Nya. Dah kena selai intu nya.
Au.

Ku ninga setengah kala meda deh bayak tu niki rumah. Pamai. Hmm.
Dia meda rumah degum berai pasal bakung. Au. Rumah luan nya muran ai tandia dintu enggau lintu. Turu buntut parai sebulan sampai empat. Oh, bejarit.
Au, tiket bayak nya orang mayuh mindah hari nya. Bedau rumah degum dah sira menyanak amanya. Hmm. Angap rumah. Nak ngamin tu ni.
Alai. Enti bayak nya lepas tah ari intu layan ngena ke. Au layan nya semua utai lepas layan intu. Hmm. Enti utai masuk ya baka sengiling. Hmm. Tu ujung tanyau deh nemu tu ujung tanyau. Oh. Selentang ni punya agi ala ambil dia ke burung nya. Oh. Okay. Ujung bilik punya cukup tentang deh boleh ambil. Tentang bilik kita nya neh. Au. Boleh ambil. Ti tenggiling bisi dia nah ke. Manah manah.
Nadai mesayau. Berapa bansa pulung kitai Iban nah ke? Seratus lebih. Puuh.
Pulung kitai Iban mah amat. Au pulung.
Seratus lebih ah. Pulung Telok, pulung Gundin, pulung Biung, pulung Kapak, pulung Randai, pulung Jarum. Uneh.
Pulung pungu nya urang tinggang pungu ku madah ke deh. Nap sai pungu ningang. Ka mesai tunyu ah tumbuh ketai ah mati pulung pungu nya. Enda ke besai pungu tu ningang. Pulung ural. Pulung ural. Ha. Baka pulung belalang. Nya urang ke pantuk ural belalang. Kumai kitai pantuk ural endar nya besai nya. Bisi ke iya. Taya ga pulung paling tama pulung seruai.

Iya berani jako lempang antek bunuh iya tige dulu sangkai jari tang iya enda gayu. Antek ba bunuh kelia ka iya ribu mun tuah iya enggai rari orang ngan dia nya. Terlalu berani.
Kempang mati nya ni. Ah nya nya orang enggang.
Nya.
Tang enda gayu.
Enda gayu.

Kitai magi garis. Nya tu udah aku tetak tu. Nadai agi tapa ngengkang. Enggau piring lapan ke entek. Tek pia. Engkah ba piring siti engkah ba siti, siti engkah siti. Enda. Pala manuk alu buai udah enselan jari. Enda baik nya. Ni bisi ai kini kitai ditu ngenara ai dia parit dia meh parit besai buai deh nya kelap buai ngop tinggai dua
kelo aneng aneng meleh kitai enti anek adi lelaki
laki iya sama gamal ngau dek. Darang meh orang nemu. Ukai darang nyadi orang tare enggai berajar baka aku kumbai orang nemu. Aku tu kiga orang ganas moh ke kad pelajar utai ke enda ambi aku. Antai gamal orang nya sebaka enggau kitai anak dia laki. Au, sebaka gamal enggau apai reti enda deh. Enggau apai. Nya kena manah. Apung.
Enda manah.
Nya kitai tare

Ke nya entai alai. Nama nya mesti ka di piring nya. Piring ba nya tungu pira lapan kena di nanchum pending tanchum di pending. Enti enti laki sebaka gamak enggau apai tadi tanchum pending kena alai ke indu. Enti indu sebaka gamak enggau indai tadi pending alai ke. Nyadi enti indu nyadi indu nya sama gamak enggau indai piring ke dia. Piring dia atap pala. Atak pala iya keng ngandai indai. Udah dipiring data pala, udah nya nya tu aku nyerara seruai nya. Tu ngena piring lapan, tu nya udah dipechup pala indai iya, tinggi ari indai iya meh. Udah buai nari nari belema.

Burung ti kena beraja remah mat ka kami. Nama piring kena kitai ngintu ti baka burung, burung antu, burung uhudup Nya kuai burung kitai antu nya.
nama nya. Au. Enti deh ngai nguna iya aaa parai tangkap deh iya. Au. Tangkap tunu kena deh nunu eh piring lapan. Udah nya udah tunu deh udah nya bungkus deh. Udah nya pangai rebak piring lapan anjung deh tumbak ke deh ba tanah. Abus nya tadi neh. Au, bangkai nya tadi.
Oh, bangkai nya tadi udah tunu tadi. Au, tunu.
Tepuk lalu peletik pangai ba piring tumbak ke. Ha, piring lapan nya kena dia nunu piring lapan. Kira-kira dua iti piring bereti nya. Dua iti. Siti piring nunu. Ha, nya iya buai. Iya main buai. Au. Jadi iya enti siti iya ke manah, iya ngayuh tuai. Oh, buruh antu tadi. Au. Tayang nitih ke. Madai deh kitu.
Nya kurang enti orang ngintu nya. Engku mayuh bisi ngelima kali ku ja. Tau enchul mega engku.
Nyadi enti ake nganjur tuah nya ngenung kitai miring tadi siko dajar enti kami miring lagi nama te dintu kita pia ku kitai ngadap nya. Au iya munah te miring nama te dintu kita ku nya iya kiu deh. Ui kami tong. Ngintu buruk puk. Lebuh puk tu sukup manah ngenyup maya ngena raja. Ngambi empeni dayang puk, empeni sekera puk, empeni kerundah puk enda ke gaji ke sida sanu tu. Ambih duit kempeni enda ulih ngaji sida tu. Orang tu besai gaji enti kit enti duit. Nya iya. Manah nya. Ah. Oh, iya ke jai tu Ardi? Nyadi orang enti enda nemu tadi. Oh.
Enti iya ke jai tadi ah. ke tunu. Nek kita ibu main ku dia bakanya. Oh. Bakam nuan teh lapo ni juke sira awan. Oh. Eh nama kita deh. Eh ngintu berpuak. Oh, mana boleh padi dila. Puak magang sida awan sida. Ah. Awan sida upai. Nak beli ke padi kami nak beli ke. Beras Beras utai. utai.
Nya. Oh, ya, nya ya. Dah mesti ka dintu nah ke. Ah, dintu.
Dah dimakan nya, enti ya aku. Au. Intu ku baru. Laba bangkai agi, laba orang nya parai di bilik ya ke biak. Ah, burung nya agi. Nya ku ninga semilan, semilan semilan piring. Nadai piring burung nya nganu ya. Enti di enda nemu di anang anang sebarang. Aku chou nyeka meh ambih pigai ku. Manuk siko narai guna ga munuh nya. Laban nya narai tarai tiga ari parai ku nya. Nya tadi ida ke pulung nama jarum. Pulung jarum tu enda beratai dia pedih. Pedih tunjuk kaki asai tebal durai udah pedih patung.

Mega nya nyaga tubuh kitai neh. Nyaga tubuh. Da tu orang mayuh mati tinduk dia tak silik. Mati tinduk dia miring. Ukai nama nyadi ngai rutus teruk ku iya. Tinggi darah. Iya antu nya iya malam lima belas. Lima belas melayu. Antu ari tasik datai ngiga makai antu ari langit nurun. Antu ari bukit hulu sungai nurun. Ngiga pemakai. Iya ukai ya pemakai tu bukai. Iban kitai mensia tu meh ne. Au. Semengat kitai tu. Nya marai bela idup tunggal ko. Enda iya mai ngatu. Agi pala deh tengah tubuh deh nyadi iban tengah tubuh nyadi babi bedau sida ai menua. Sama deh lekong deh da agi iban. Deh endek.
Deh tubuh babi magang peda sedai ya. Au. Amak babi marai lepak enggau nyadi antu.
Aku ne. Nya ente ari ujan mesek. Au. Ujan nya alam. Kuya iya malam.
Kuya malam. Anek kale jalai duduk dulu kuya antu. Nyadi antu gerasi tak siap bakau ra putih ya. Pala air untung. Ah. Ah, nyadi antu gerasi ari langit. Bakam antu ito celum. Andu Lung Lua Ulu Chelum antu Gersi. Nya baka kami sigi udah pandai perubat tu ko. Aku enti malam enda aku ka nurun tau jaga dulu ko. Au tada ila dau.
Tau dulu.
Em. Bai.
Enda aku lebuh aku ngajar meh aku ntau ka nya ambi sebelah suak meh tunju ak jari ke tumbu ak ti nadai nya ambi patah.
Ke. Wan enda patah lengan lesu tunju ak kena tepa pengediri. Iya nya ke tanya aku ngagai tu agi. Taring babi. Okey, baka tu ke tanya aku tu. Baka ni chara orang orang ke bisi taring babi ngulih taring babi sekadar sama ada hari mimpi tauka hari buta apa. Um, mimpi ya mimpi. mimpi deh.
Pemaya nyadi.
Layan nya nyadi. Nda di dulu mimpi. Kuliah kede ya nyadi. Ya ngeluang ya beperiga tu ya. Bikil-kil. Oh, ya uh, pengelik rang. Uh, nyadi nya ba Taring ato. Oh, udah dia mulia ya. Dulu mimpi dulu.
Udah dia bisa orang mimpi dulu, bisa ya dudi. Hmm. Uh, piring dia piring lapan, telu enam lah. Oh, mesti alu intu. Alu intu.
Nak mu nak madah kedai ya.
Dalam mimpi ya madah hmm. lagi. Udah nak madah, bukan terguna. Bukan guna, ente utai jai. Madah te jai ke ya.
Tarian, tarian diri. Hmm. Layannya jadi tau kayak pantun. Lembau deh gerinik to ya peruan. Ba berigi berigi ba ya. Kan. Bisi orang nu, uleh nuntut bisi ke nya ke? Narai. Narai ne. Hmm. Ah. Madi aki ni tempu baru magi ai tu kaki ni. Ai orang magi. Simbai bisi taring babi. Masuk derkong deh bisi. Nya nge.
Isan masuk berkong. Oh.
Besai menya ne. Dai. Besai ya. Hidup nya ke? Enda, ya udah duli ah maya. Oh, dah duli.
Tarim babi nya ke enda sigi kena kebal dah ke. Kelimpah hari kebal nama lagi guna agi bisi? Kebal kelias. Ah, dua itik nya guna ya pengampu bedil tiga. Kelias kebal.
Hmm. Oh. Tarim babi sigi enda ada bekai. Ah, tanduk rusak, matak raja bisi. Matak raja.
Ah.
Ubat munuah bisi. Ubat baka ya peda ya peda ya bulan. Ubat padi bisi.
Peda taruh rusak ya bulan. Ukai ukai taruh. Ya buru ya mulat nya utai jai nya. Tadi migai nya natun njuk pura lalu mati pura. Apu. Nya kumai ramah mati. Amar mati. Tanuk kijang punya umah hmm, bulan.
Tanuk kijang punya.
So meneh. Ya, tadi mabin tadi bisi penting kini aki tinggi tinggi pun. Bisa ya. Bisi amat deh ya. Ya. Kau kenyap deh ya pada. Hmm. Ti di ngena anu-anu deh. Nak tahu surut ke nama-nama ke.
Kenya ini. Dan ya, tau ke ke tanya aku ke. Kalau ninga rantai babi deh ke. Rantai ya. Au.
Dan nya ento gih ke tanya ku ke. Kala ninga rantai babi deh ke. Rantai ya au. Bisi nya mari ya bekok utai mari ya. Rantai babi ya ke ke begi bisi bulu bulu bulu ya nah. Hmm. Begelung ya. Ah bisi titik dalam perut ya kumbai re tikai babi ya ke. Tikai babi.
Au tikai babi.
Baka belulang alam perut nya dia.
Baka belulang chelum baka tu. Baka batu lichin. Nya kumbai orang tikai babi. Nyadi nya tau diguna ke satu guna ke ngapa. Dia meda babi enda nemu enda nemu rapal ke nya meda enda nemu enda bulih utai dia bisi peluru.
Oh neh.
Rantai babi bisi marik ai baka nya iya nya. Rantai babi.
Nya ke sama kebal tadi nya nah. Kebal.
Sama. Jadi belulang babi tu tikai iya ke kurang belulang iya. Siti ke diguna kira ke pengidup nya. Oh.
Iya uduk dek din upi uduk.

Orang meri aku. Au.
Angkat puchung nya nyau angoh rumah kami. Nai ngatuk ka alam pia ke udah ya. Kena dia kereja nya meh dia meda babi nemu rapal. Amai.
Hmm nya ya.
Enda ada orang nembiak baru baka dia tu.
Mayuh enda nemu reti.
Reti empat sampai.
Au.
Kita mai batu ai melangkang, mu langkang ai hawa ade. Nya enti dia nemu batu ai.
Batu tanah mali sinya. Kawa dia tanah, dia meda mayuh kawa enda mih nemu ambih. Ha nya empat. Nya reti ni.
Ha nya batu urah. Kala nya di nepah, nya datai duit dia.

Enda ngambi duit ka enda nyabung ka. Dia ka deal ka aja deh ngulih duit utai ti bisi batu ngabil. Batu ngabil. Batu mayat ngabil duit. Mayuh orang enda nemu reti utai ka pengaruh. Madip tunggal le sida penimah chabuk puluh a pala ke tengah. Ooh. Ba pelima pangkat. Pengelima. Yes.
Hmm. Oh, sigi dah pangkat tinggi. Pala kanto magang nya. Ya. Pelima ngua ke aku baru dua kali tunggal.

Orang ba penemu, orang berani. No, Ruyo.
Bukai sa sebarang nya. Bukai seorang ngapa oleh pangkat. Tengah me pasir nya yang laban Jepun suba akik pun. Tabul kwa nyadi inu kami anu manyi ngelaban oh. bala Jepun. Ni Jepun tan. No, yo.
Peruru dia pia kaja labuh megang. Dia yang meri, yang meri jual pujuk pinang kelangal ya. Ni.
Ni.
No, baru bisa main ni. Pujuk pinang ya.
Orang udah atai kayung magang sa matik nya.
Sida tega menyadi bela pulih pangkat pengelima magang. Ei, bini meda belajar penemu utai baka nya. Tar pia ke labu ah bum lekat napang enda deka tai pia.
Luak ke ang iya tari ambi pasil mau sikit. Nyadi inu kamang inu manyi nintan bala. Ukai orang kuma kuman.
Tau ke ari sukah. Pagat agung. Au. Nya nya reti pengelima tu amai ne. Hmm, orang ba penemu orang berani
Nak nak salah-salah baka kitai ke nyebut keling ne ke. Hmm. Ah, orang tau aji. Kita no tau pedau bisa melima. Orang nya sikit tak turun keling. Amai. Nya orang berantau. Dek kanyau dia. Pelima nyempal. Ah, dek. Kalau dek ni. Dek merakai pelima kutuang. Anak Lima kutuang jadi memadai aku. Nya.
Mu bisi nya bisi ambit kitai. Di Merakai dia nya. Bemenua Kalimantan nya. Semak menua Kalimantan ni. Lima kutuang nya. Pelima batu pejuruk, pelima kutuang. Batu tu narai ke utai. Ya ulih ni ke pelima bukai ni ulih ni ke. Aku. Nya kumar pelima batu. Kutuang nama na. Jadi ya pelima pelima batu. Pelima kilat.

Entu leh pama lekas napang pulum menya luak nya. Layang laban sakit pemanjang pelima lima taun. Nya urang berencana entek pun imang nyawa beta ai enda nama enda engga enda piak.

Bebala balas ne ne. Hmm. Ba balas ya. Aku hmm. nyagu turu huba ya nak lama tekat orang ame aku ngenak tiap. Oh. Tiga ite ruai tekat lepas tiap baru disair menya. ya manza orang tabuh aku dah labak ngono ngajar tarik. Manza tabuh sape ngajar ni. Manza tabuh rumah pun tahu kan. Aya guru nya sida narit kena. Oh, ngajat nemu kuntau nah, nemu. Ba ya. Narit cun. Nya mui mak ya. Nya nama ya cun.
Ma pendiak ko. Nama pemal ganu. Jale aku ganu tu ucap. Eh, anya ya. Eh, nai tanya gayu. Dini ati kena ilu ilu. Meda ino kita

Nya enti dah nembak kitai. Adai manai-manai nyawa ga manai ah. Amat aku. Agi agi agi agi agi agi. Agi. Rindu aku ninga agi agi agi. Eh
ninga de ina eh. Aduh. Bisa inok sikok. Baju biru paling bajik. Dah.